Ech begréissen iech häerzlech op mengem Youtube Kanal an haut spille mer zesummen de Crash Bandicoot 3 Warped. Sou fänke mer direkt un. Äh wat ech nach wollt soen, bei de Videosequenze schwätze ech net, well soss kritt een näischt mat.

Vill Glück!
Sou, lo geet et och lass hei. No der laanger Videosequenz, wierklech laanger Videosequenz, geet et da lo endlech lass hei. Sou, da gi mer, fänke mer mol un hei. Sou, da gi mer mol op de Level 1. Wéi heescht deen? Toad Village. Okay.

Sou, lo sammele mer erëm eis Äppel an, ewéi gewinnt. Dir wësst jo, wéi wichteg déi sinn, ne? Also, ouni déi wier mer e bëssen opgeschmass, well déi ginn eis ëmmer e Liewen bei 100 Stéck. Dat hëlleft eis jo wierklech weider och. Zemools wann dono déi schwéier Levele kommen, da kënne mer frou sinn, datt mer esou vill Äppel da gesammelt hunn, also respektiv Liewen.

So. Da hun mer am gleich 100 Äppel, dat ass natierlech sehr gut. Da wass der do nach fir een. Oh, freck mal, ee mat engem äh, Schwert. So, lo mer der zwee well gesammelt. Daf muss just net net getraff ginn, ne? Äh, du kennt mech jo. Ah, nee, irege Zoen, da sinn ech och scho getraff ginn. Wär lo cool gewiescht, wann mer den, den drëtten da kritt hätten. Net schlimm. Checkpoint. So, lo mal Liewe beikriegt. Nummer derweil 5. Zack. Und dran ist auch, auch schon als ein echte Kristall. So, den hat man mal. Sou, an och zu mengem Youtube Kanal kommen demnächst nach nei Let's Plays. Mam Heavy Rain geet et weider, dann hunn ech geplangt e Ghostbusters Remastered ze man, also dat gëtt gutt déi nächst Zäit, also ass vill geplangt, ech hoffen dir sidd mat dobäi also. Dat gëtt richteg gutt. Also ech freeë mech schonn. Ech hoffen dir och. Géif mech natierlech och freeën, wann der mat dobäi wiert. Op jidde Fall. Sou, elo déi zweet, zweete Level. Under Pressure heescht deen. Okay. Alles am Waasser, ma ja, tipptopp. Sou, si mer mol gespannt, wat eis hei esou erwaart an dësem Level hei. Am Waasser hei. Muss mer natierlech oppassen op déi Haien hei, déi iwwerall sinn hei. Ech gesi schonn direkt, deem sollte mer eis léiwer net uleeë mat deem hei do. So, an och Bommen hei, tickende Zeitbomben do, déi op eis waarden. Muss mer mol oppassen hei. So, hei, ech mierke schonn, hei, mir müssen hei méi lues maachen. Hei ass vill Gefill gefrot hei. Gott sei Dank kriegen wir alle mal Leben bei, bei 100. Das ist schon mal gut. So, auf. Und da lauere ich schon, ah, sind wir direkt umgetroffen getroffen von einem, von Grund, was das da war, von einer Art Zucht von Fisch. Ah, mir, einfach mir noch ein Leben beikriegt. Gott sei Dank. Auch in einem getroffen gehen. Do ass d'Bomb schon dregel, lo muss mer oppassen dat mer daro wieder kommen do. Ok an nach e Pikeg u Fësch, oi do war knapps. Sou an Checkpoint dee kënnt grad richteg. Natierlech wat manner Checkpointsen am Level sinn, wat mer wéi méi wäit zréck geheit ginn. Den Äppel, den Äppel krut ech awer nach, dat ass emol gutt.

Well Déngen ass natierlech och, ähm, wat mer méi Liewe sammelen, wat eis dunne méi liicht fält, also virun och ze kommen, well mer wëssen, mir hu genuch Liewe gesammelt. Dat hëlleft eis natierlech enorm. So. Deppen äh, angesammelt. Ui! Ja, gut, datt mer déi Bommen do hunn. Kann man déi alt wéinstens treffen. An.

A mir um d'Boot. Komm mer erëm op dat klammen an en bonne futti maachen heiwuerall. Sou. Mir kréien och gläich e Liewe bäi. Yes, en aalt Stéck. Ja, an den, den, den Tiger, äh, Tiger, wat hunn ech Tiger hei? Den, äh, den, den Hai do hannen. Ech mengen, ech sinn op d'Wuert Tiger komm, well et ginn och Tigerhaien dowéinst. Sou 10 Uewen hu mer, dat hëlleft eis enorm fir dono op de Schwéier sollt ginn. Sou an den zweete Level hu mer och gepackt, geet jo nawell gutt hei virun a mir kommen erëm zréck an den Zäitstrudel. Sou an der Pressure hätte mer an dat ass eisen drëtte Level Orient Express, sou dat kléngt jo mol exotesch awer ech mengen, Do ass een aneren an d'Zeitkapsel do eragesprong. Wee war dat? Ah, dat dat ass seng Frëndin, jo genau. Wat huet de Crash Bandicoot huet eng Frëndin am Spill, oder? Ech denke mol, datt seng Frëndin ass. Knëppel, knëppels ass säin Aen zou. Kënne mer hei mam Tiger hei duerch d'Welt lafen, dat ass emol flott. Yes, an nach e Liewen, 11 Liewen, ma oh, hei kommen wir oder die Kosten, do sinn nochmal schwéier, do muss man an an Drachen, die do kommen, die hun ech alle net gesinn, zu spät gesinn, respektiv. Gut.

Yes. Gut, gut. Boah, nee. Bin ich zu spät gesehen. Dann, oh, das war ziemlich weit gesprungen, den wir da müssen machen. Wo geht denn hier rüber? Oh, nach Leben. Tipptopp. Dann können wir uns machen. Yes, gut, gut. Alle kommen. Yes. Ui. Muss man so gut konzentriieren hei. E eh, Fehler. Ah, hei muss man drënnen duerch okay. Boah. So gut gut. So lebt schon mal na so eine muss so gut. So pur Leben immer verloren. Dat kann man verschmerzen, weil mir noch genug gesammelt. Ne? Also. Und so nicht immer wie wichtig das Deppel zu sammeln. So, Gutt, gutt, gutt. Ui, ja, da war och e ganz weide Sprung, den wir do mussen machen. Hab ich och so net direkt net gesinn, wie sie kommen respektiv. Gutt. So, rüber. Ah, das gang, Gott sei Dank. Mir goufe belount mat engem Liewen. Do soe mer net nee. An yes. An den drëtt Level hat mer och gepackt. Hm, gëtt ass schmusi schmusi. So an drëtt Level hat mer gepackt. A mir kommen erëm zréck an de Zeitstrudel. Sou, et hei war meng éischte Folg vun Crash Bandicoot 3. Wann iech d'Folg gefallen huet, da loosst mer wannech giff e Like do oder abonnéiert mäi Kanal. Merci a bis deemnächst. Äddi.